Вӑрҫӑ кунӗ, чыслӑх кунӗ, пурнӑҫ кунӗ.
Пинте тӑхӑрҫӗ хӗрӗх пӗрмӗш ҫулхи июнь 22-ӗнче Совет ҫӗршывӗ ҫине фашистла Германи вӑрӑ-хурахла тапӑнса кӗнӗ. Тӑван ҫӗршыв ирӗклӗхӗпе никама пӑхӑнманлӑхӗшӗн пынӑ хаяр вӑрҫӑ тӑватӑ ҫул кӗрленӗ. Ҫак вӑрҫӑра ҫирӗм ултӑ миллион ытла совет ҫыннин пурнӑҫӗ татӑлнӑ. Пинте ҫиччӗр вуннӑ хулапа поселок арканнӑ. Ҫитмӗл пине яхӑн ял ҫунса кӗлленнӗ. Фашистсем икӗ-виҫӗ уйӑх хушшинче пӗтӗм совет ҫӗрне шӑлса тухма ӗмӗтленнӗ. Тӑнӑҫӗпе пурӑннӑ ҫынсем тӑшман эшкерӗсене хирӗҫ ҫӗкленнӗ. Пурте фронта талпӑннӑ. Салтак ҫулне ҫитмен яшкерӗм те ҫар комиссариатне пырса тулнӑ. Вӑрҫӑ хирӗнче пуҫ хунӑ паттӑрсене пирӗн нихӑҫан та манмалла мар.
Настанет день, и последний солдат Великой Отечественной войны

Январь уйӑхӗнче ӑна хӑрлӑ ҫара чӗнсе илнӗ. Ҫав ҫулах июль уйӑхӗнче Воронеж фронта лекет. Фронтра вӑл разведчик пулнӑ, ҫӗр харах вӑрмӑш стрелок дивизин разведроттин командирӗ пулнӑ. Чӗлхе тытма хушнӑ заданисене пурнӑҫланӑ. Тивӗҫлӗ наградӑсем: медаль за отвагу, медаль за победу над Германией, Орден Красного Знамени, Орден Красной Звезды, Орден Ленина. Манӑн моносатте Тиньков Михаил Анисифорович 1977 ҫулта ҫуралнӑ. Аслӑ Аттелӗх вӑрҫинче хутшӑннӑ. Кив патӗнче ҫапӑҫнӑ. 1945 ҫулта нимӗҫсемпе ҫапӑҫнӑ чухне пуҫне амантнӑ. Койлукшай медальпе наградаланӑ. Бобин Ерофей Маркович. Вӑл Аслӑ Елчӗкре пин тӑвӑрҫӑ пиллӗкмӗш ҫулта ҫуралнӑ. Вӑл Аслӑ Атнерев вӑрҫинче сарӑмсӑр ҫуралнӑ. Ман асатте Тяпко Гурий Иванович пин тӑвӑрҫӑ улттӑмӗш ҫулта Аслӑ Елчӗк ялӗнче ҫуралнӑ. пин тӑвӑрҫӑ хӗр иккӗмӗш ҫулта вӑрҫа каять. Вӑрҫӑра хӑйӗн паттӑрлӑхне кӑтартса нумай медальсем илнӗ. пин тӑвӑрҫӑ хӑрӑк улттӑмӗш ҫулта вӑрҫӑран киле таврӑнать. Вӑл колхозра ҫирӗмпелек ҫул ӗҫленӗ. Эпӗ хамӑн асаттепе питӗ вӑйлӑ мухтанатӑп. Манӑн ват кукач Божков Алексей Осипович пиллӗкмӗш декабрӗн 1925 ҫулта ҫуралнӑ. Ун заказа вӑл сӑрта кайнӑ. 1900 ҫулта 1900 ҫулхи каччӑ Пӗрремӗш хут вӑрҫа кӗнӗ. Снаряд ҫӑвӑлнине пула вӑл питӗ йывӑр аманнӑ. Госпитальрен тусан вӑл разведчика вӗреннӗ. Ҫӗнӗ тӑхӑрҫархан пилӗклӗ ҫулта тӑхӑр тулли медальпе вӑл тӑван яла таврӑннӑ. Ман асатте Паша Василий Алексеев 27 декабрьте 1928 ҫулта Елчӗкре ӑнча ҫуралнӑ. Вырса кӑшт ҫул кӑлтарсан вӑл салтак ретне Тухса кайнӑ. Вӑрҫа пуҫланӑ пин тӑршшӗ хӗрӗх пӗрремӗш ҫулта. Кӑҫалра вӑл командир батальона пулнӑ. Вӑл орден Красной Звезды тата орден первой степени илме тивӗҫ пулнӑ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн манӑн асатте сельсовет председателӗ пулса ӗҫленӗ. Манӑн асатте пин тӑршшӗ сакӑрвун тӑххӑрмӗш ҫулта ҫырӑнса кӗнӗ Ямвӑрти ҫӗрӗ кӗнӗ, эпир унпа питӗ вӑйлӑ мӑнаҫланатпӑр. Манӑн мӑн асатте Филимонов Николай Диамидович. Вӑл пин тӑхӑршӗ ҫирӗм иккӗмӗш ҫулта Журавлевкӑра ҫуралнӑ. Аслӑ Аттелӗх вӑрҫинче питӗ нумай та нимӗҫ танкӗсем пӗтӗннӗ. Эпӗ хам мӑн асаттене питӗ юрататӑп, унпа мухтанатӑп. Роман ватӑлса асатте Японов Василий Наумовича ятлӑ. Вӑл пин те тӑхӑршар ҫулта ҫуралнӑ. Пин те тӑхӑршар хӑрӑк парӑм ҫулта вӑрҫа кайнӑ. Унӑн воинское звание ефрейтор пулнӑ. Ӑна виҫҫӗмӗш степеньлӗ орден славы

Манӑн мӑн асаттене Афанасьев Илья Афанасьевич тесе чӗнеҫҫӗ. Вӑл пинте тӑхӑршар вунтӑваттӑмӗш ҫулта ҫуралнӑ. Пинте тӑхӑршар хӑрӑхтӑваттӑмӗш ҫулта хаяррӑн ҫапӑҫса пуҫне хунӑ. Манӑн кукаҫи Немцев Григорий Иванович хаяр вӑрҫӑра пилӗк хут аманнӑ. Питӗ савӑнӑҫлӑ пурнӑҫ тӑвас тесе вут-ҫулӑм витӗр тухнӑ.